Ah, dia faly aloha ny filohan'ny Repoblika mandray anareo enina mianadahy izay misolo tena ny ankizy rehetra eto Madagasikara amin'ity androany ity. Ah, tafiditra ao anatin'ny Fankalazana ny andro iraisam-pirenena ho an'ny ankizy izao fihaonantsika izao izany. Tsy ho tadidiko daholo ny anaranareo rehetrarehetra fa dia ho tononiko ihany ilay izy, i Joda, Ainatiana, i Tiavina, Fitahiana, i Faniriana dia finaritra. Hitanareo fa fatapatatra ihany ilay izy ka dia faly aho mandray anareo izany ato anatin'ity lapam-panjakana ity. Lapam-panjakana hoy izy aho fa tsy an'ahy manokana ity fa an'ny vahoaka izy ity kanefa dia adidiko ny mikarakara azy ary ato no andraisako ny olona rehetra, nareo dia tahaka ny vahoaka malagasy dia izany no mahafinaritra koa mandray anareo eto humm ka tsy aleo nareo no omeko ny fitenenana aloha. Ie, mbola misaotra betsaka izay no raisinao satria hafa mihitsy izany hoe filoham-pirenena no miresaka aminay fa. mifanakalo hevitra aminay hafa mihitsy zany hoe izy no mihaino anay dia mbola faly miarahaba anao zay an! dia ny fanontaniana voalohany apetrakay namany hoe mety eo amin'ny firy eo ny zanaky filohan'ny repoblika, mety hoe firy taona izy, ohatran'izany, ny anarany. Ee, dia ho alina eto ny androntsika satria be dia be an! ny tena marina zany dia zao e, manan-janaka dimy ny filohan'ny repoblika, ary manana zafikely efatra ny filohan'ny Repoblika, ny eran'ny eran-taonany dia telopolo taona ny zokiny indrindra dia sivy taona ny zandriny indrindra, roalahy ny zokiny indrindra dia manaraka azy telo vavy, dia eo amin'ny zafikely indray dia. Telo vavy a dia lahy anankiray. Hitanareo amin'izany fa be dia be e! Ya umm. Manarak'izay mba te hanontany ihany hoe amin'ny maha filoham-pirenena anao Andriamatoa dia misy fandaharam-potoana tsy maintsy arahanao ve anaty andro iray? Raha misy izay dia iza no mandahatra an'izay? Ya ny fandaharam-potoana aloha dia tena be dia be a! Eo amin'ny asako andavan'andro dia misy ny izay fantatr'izy ireo aloha hoe filohan'ny Repoblika izany dia miandraikitra an'i Madagasikara iray manontolo izy. Dia be dia be izany ny asa izay iandraiketana amin'izany, ny asa fampandrosoana, ny asa fampandrosoana ara-tsosialy, ara-ekonomika. Eritreretin'ny filoham-pirenena daholo na ny ankizy, na ny tanora, na ny vehivavy, na ny olona rehetra rehetra tsy ankanavaka, eritreretin'ny filoham-pirenena daholo. Izany izany dia midika hoe be dia be ilay asa izay tsy maintsy hijerena. Miara-miasa ny filoham-pirenena izany amin'ny governemanta, dia hoe miara-miasa aminy akaiky izay tarihina Andriamatoa Praiminisitra. Ka ato izany isan-kerinandro aloha dia misy fivorian'ny filankevitry ny minisitra izay atao ato. Ankoatran'izay ny filoham-pirenena dia mandray olona ihany koa izy. Ny olona rehetra tsy ankanavaka dia raisin'ny prezida daholo, na ankizy ohatranareo, na ny lehibe dia Tsy ankanavaka raisin'ny filoham-pirenena. Mandray olona ihany koa ny filoham-pirenena mitsidika ny ato amin'ity lapa ity. Be dia be ny ankizy, misy avy any Sava, misy avy any Ambatolampy, misy avy any Morondava, izay tonga aty dia raisin'ny filoham-pirenena mitsidika an'ity lapa ity. Fa mandray sy manao fivoriana maro be ny filoham-pirenena ato amin'ny biraony. Miresaka momba ny angovo izy ato, miresaka momba ny fampianarana izy ato, miresaka momba ny fampandrosoana eo amin'ny lafiny maro samihafa izy ato hoe resaka fambolena vary, resaka fanamboarana lalana, resaka ny ohatran'izany. Dia ankoatran'izay koa dia eo amin'ilay fifandraisantsika ny amin'ny firenena hafa dia ato ny filoham-pirenena no mandray an'ireo ambasadaoro na ireo masoivohon'ireo firenena avy any ivelany. Dia rehefa tonga izy ireny voalohany indrindra eto Madagasikara dia atsy ambadika atsy, misy efitra ohatran'ity atsy ambadika atsy a, antsoina hoe Salon des Ambassadeurs dia ao ry zareo no raisiko voalohany indrindra aloha alohan'ny hanaovany ny asa. Ka isan'andro isan'andro dia feno ny fandaharan'ny Filoham-pirenena eto. Fa izao nga eto ihany ny asan'ny filoham-pirenena? Mbola ato aso aty amin'ny birao izay teneniko antsika izay a! Fa ankeo aho izao dia tany Anjozorobe ahako izao ankeo, omaly aho izao dia tany Mahitsy, amin'ny herinandro aho dia andeha ho any amin'ny faritra maro samihafa. Izany hoe misy ny atao eto a! Fa misy koa ny alehan'ny filoham-pirenena any amin'ny faritra hafa. Be dia be ny asan'izany filoham-pirenena izany fa tsy matory andro tsy matory alina ny filoham-pirenena izany. Amin'ny maha Andro iraisam-pirenena ho an'ny ankizy dia mahita aho hoe misy misy ankizy izany te hilalao ohatry ny hoe eny Ambohijatovo izao dia nefa tsy manam-bola dia nefa mila mandoa vola eny dia manome sosokevitra mba tiako lazaina hoe Mety ve raha ny hoe manao aona re e? Manao toerana izany hoe idirany ankizy, dia ilalaovany ankizy a, tsy andoavam-bola? Tena izany ange azo eritreretina mihitsy izany zavatra izany e! Izaho aloha misaotra anareo amin'izany soso-kevitra izany a, soso-kevitra mahafinaritra izany. Ny tena marina ange rankizy dia izao e, rehefa mijery ny eto an-drenivohitra fotsiny aho izao a, tena tsy ampy mihitsy ny toerana, toerana ilalaovana, toerana andehandehanana, toerana hitsangatsanganana, raha oharina amin'ny any amin'ny tany any ivelany any izao dia tsy ampy ny eto amintsika. Misy toerana tokony maintsy hopetrapetrahana, misy toerana tena tokony hilalaovanareo, tsy handoavanareo vola akory ara amin'ilay izy an, fa dia voaray aloha izany an, ary izany ange no mahatsara an'ilay hihaonantsika ohatran'izao, mba hitoranareo soso-kevitra ohatran'izay koa fa dia efa voaraiko izay an, dia tena hojerena akaiky an. Zay zavatra zay na tsarantsika zany le zavatra zavatra efa misy e. Na dia efa misy ary ny ampianarinareo ange ohatrany efa misy ihany sa tsisy sa tsy mbola misy ihany? Misy ihany fa ho an'ireo ankizy sahirana. Ay, marina izay. Mahafinaritra ahy nareo mieritreritra ny hoe ny ankizy sahirana satria zany no tokony imasoantsika retraretra mihitsy. Humm ohatra ny hiteny ndry aa. Nenah ndray ngamba ny tiako hotenenina le ankizy sahirana a, mety ve raha mba ohatra ka hoe anamboarana trano izy fa nenah zany ny tiako tenenina hoe ampiana izy satria izy le eny andalana eny izy le mangataka de mampalahelo anah no mijery an ry zareo mangataka de mety ve raha mba ohatra ka hoe anamboarana trano fonenana izy misy toerana manokana ametrahanana azy. Humm. Ka zao an, tena tsara be mihitsy izany andeha ataoko hoe toe-tsaina izay anananao izany satria tena betsaka mihitsy ny ankizy an, izay mbola mandehandeha, mirenireny, tsy mianatra, mety tsy mahazo fitsaboana izay tokony ho an'azy. Izany no adidin'ny Filohan'ny Repoblika, fa tsy Filohan'ny Repoblika irery an, fa izany no adidintsika rehetrarehetra izany an, mikarakara sy mijery an'ireny. Efa misy manao an'izany an, ny sasatsasany. Humm. Raha hijery izao tsika an, ery ataoko hoe ery Impère Pedro izao ohatra dia nangoniny ireny le ankizy le le teny an-dalana ireny dia miaraka eny izy an, fa tsy le ankizy irery fa hatramin'ny ray aman-dreniny. Humm. Izany hoe izay teneninao izay izao an, tsy hoe le ankizy irery dia hoentina mitokana any mitsoaka any an, fa tsy maintsy miaraka amin'le fianakaviana foana. Fa nareo zany ny tena zo anareo dia tokony hoe hiaraka amin'ny fianakaviana fa tsy ho sarahana amin'ny fianakaviana. Raha tahiny moa zany ka hoe tsy misy tsony le fianakaviana hoe ray amandreny na havana akaiky a, efa zavatra hafa zay. Fa zany ange rankizy ny esan'ny filoham-pirenena foana e. Mampandroso ny firenena, anisan'ny tanjona sady anisan'ny andraikitry ny filoham-pirenena sy ny fitondram-panjakana ny hoe manome fahasalamana ho an'ny olona. amin'ny alalan'ny fametrahana ny trano fitsaboana maro samihafa, manome fianarana ho an'ny ankizy, manome trano ho an'ny rehetrarehetra araka izay azo atao. Izany rehetrarehetra izany izany no tadiavintsika, manome fari-piainana, manome asa ny olona mba azahoany, azahoan'ilay olona izany na manana trano na miaina amin'ny sakafo, mitsabo sy ny sisa. Tena marina mihitsy izany teninao izany fa izany no imasoantsika isan'andro isan'andro.

Aminy misy fangatahana mba saika atao satria ny ankizy manampy zao ka hatramin'izay izy mahita misy olana misedra anazy hoe ara-pianarana zany na fampianarana hoe ohatra izy zao mandeha makany amin'ny sekoly ny daholobe dia tsy tsy dia rarahin'ny mpampianatra loatra satria tsy maharaka araka izany sy ohatr'izany dia hoe

Dia na izany aza, na efa misy aza ireny centre ireny dia mbola misy ihany ny olana faharoa hoe tsy fahampiam-pitaovana hoe hoentina mianatra ianaranay dia saika mba misy fangatahana kely mba

Aza atao hoe fianarana tsy nahazo tamin'ilay kit scolaire dia hoe mangataka an'izay dia mba mangataka koa fitaovana mety amin'ny fahasembanana eo ohatra hoe chiffres et lettres magnétiques avec tableau magnétique ohatra dia. Outil informatique miaraka amin'ny ordinateur et tablette ohatra. Ya aa de tena misaotra anao aloha an amin'izany ataoko hoe hafatra izay hoentinao amin'ny anaranareo ankizy rehetra izay mety manana fahasembanana. Ny ahy ny tiako lazaina anareo ankizy dia izao a. Ny zavatra rehetra rehetra eto eto Madagascar maika daholo. Be dia be mihitsy ny zavatra tokony efa natao efa ela be dia mety nisy ny tsy vita, tsika tsy hanome tsiny an'izany fa amin'izao fotoana izao izany tsika mahita hoe be dia be ny zavatra tokony hatao. Araka ny teneninao teo izany izao hoe ny ankizy manana fahasembanana dia tena tokony sekoly manokana ireny. Ny lalana le andehanany ireny dia tokony lalana manokana fa tsy totohatra. Tsy tokony hiakatra any ambony rihana intsony ireny ankizy ireny fa tokony ety ambany rihana. Sahaza azy ny ny fomba sy ny fitaovana entina ampianarana. Izay mivady dia tena mijery mihitsy akaiky an'ireny mahazo ny ankizy ireny ary dia tena tonga dia hitondra valiny amin'izay amin'ny herinandro amin'ilay hoe any amin'ireo sekoly izay misy fahasembanana ireny izany dia kit scolaire moa ilay noteneninao teo dia tena handray ny fepetra mihitsy aho hoe mba tonga dia omena an'izany ianareo ho jerena, efa nojerenay ilay izy fa tsy hoe izao akory vao nijery, ho jerena hoe inona no tokony azo anampiana manokana, tsy ho vitantsika daholo indray andro izany Tsy vitantsika indray andro koa Madagascar rehetra rehetra fa ny zava dehibe dia izao ny hanombohantsika an'izay zavatra izay aho fa dia tena voaray izay satria tokony hitovy ange ny zo e! tokony hitovy ny zo an na ny ankizy tsy manana fahasembanana na ny ankizy manana fahasembanana satria eo ilay hoe zo hianatra. Zo ahazo fahalalana tokony hitovy, zo eo amin'ilay fitsaboana tokony hitovy dia tena rariny loatra raha ohatra ka izany ilay izy ka dia voaray ry se izay a! voaray izay a! fa dia ezaka anao araka izay azo atao ny fitondram-panjakana sy ny filoham-pirenena mivady a! anao araka izay azo atao manokana amin'izay zavatra izay a! Ry président ve mety mbola manana Hoe hetsika atao satria tamin'ilay farany teo ilay fizarana kit scolaire. Misy ireo ankizy mahantra nefa mety tsy tafiditra tao nefa dia ry zareo mba te hahazo dia mety mbola hanana hikasa hamerina ohatran'ireny ve président satria mampanaelo ireo ankizy tsy manana nefa mba te hahazo ohatran'ireny. Hum iny an dia ezaka tohizan'ny président iny. Tamin'ny nisy ny toez, nisy ny ezaka izay ataon'ny prezida manokana an, prezida koa ange mba manentana ny olona e, manentana ny sehatra tsy miankina, manentana ny olon-tsotra, manentana malala-tanana ny prezidan'ny repoblika hoe ndao hiaraka aminy hanao zavatra. Ny olon-tsotra koa afaka manao izy raha ohatra ka tena tiany izany fa mbola ho tohizana iny ezaka iny. Fa ny tiako tenenina dia izao, tamin'ny herintaona izao ny fitondram-panjakana dia nizara kits scolaires Efatra tapitrisa, quatre millions an, ho an'ny ankizy an, ho an'ny ankizy manerana an'i Madagasikara. Fa ilay ankizy izany ilay aty amin'ny primaire, EPP no nizarana an'ilay izy. Ilay teo iny izao no nampiavaka kely azy an, dia izao, ny taty amin'ny primaire dia ilay ankizy hiakatoky ny fanaovana fanadinana CEPE, izany hoe aty amin'ilay hoe CM1 na CM2 izany no nomena, dia mihoatra an'izay an, Ny ankizy koa zay aty am CEG mbola le teto Antananarivo renivohitra sy manodidina aloha no omena anle izy zany hoe tohizantsika foana zany le ezaka e, tohizantsika foana araka le teniko teo hoe tsy vita ndray andro le izy a, fa ny asan prezida mitohy isanandro isanandro isanandro isanandro ary ny zavatra atombo prezida ka hitan prezida fa hoe mety a sy tsara masony ankizy a masony firenena tohizany foana isanandro isanandro mandava taona. ary mitohy foana ve izy? Ie, miresaka amin'ny zaza sahirana ihany tsika dia ny anahy indray hoe any amin'ny mety hoe mianatra ilay ankizy any amin'ny EPP sy any amin'ny CEG. Mianatra izy, izy koa mahay fa izy te handrato fahalalana any amin'ny firenena hafa satria mety hoe mahita zavatra vaovao hafahany izy ohatr'izany dia mety hoe ho entiny aty amintsika nefa izy mety tsy manana ny vola andehanany ihany dia misy ve va olana afahana manatanteraka an'izany? Misy an, mety mbola tsy ho an'ilay rehetra aloha izy amin'izao fotoana izao an, fa izay izany ilay rafitra apetrakitsika hoe mba sady hangarahara no tena ho marina ilay fitantanana amin'izay an, misy izany ilay antsoina hoe bourse an, Misy bourse omeny le firenena avy any ivelany io a. Misy bourse koa izay azon'ny fanjakana malagasy a omeny. Eo zany no mipetraka le teneninao zay hoe oh ka mba le mahay. Zay aloha ny voalohany a. Oh ka le mba mahay no alefa ary oh ka mba amin'ilay avy amin'ilay fianakaviana na ny ankizy sahirana no alefa amin'ireny mba hitovy ny anjara masoandrony retraretra amin'izay fotoana izay. Zay no tena tanjona. Za aloha an dia efa ao anatin'izay fomba fijery izay. Ny filohan'ny Repoblika ange dia nandalo tamin'ireo ambaratongam-pianarana maro samihafa ireo e! Natongavana tamin'izany, tsy nanana ny ray aman-dreniko hoe nitohana ahy hoe nandefasana tany an-dafy aho fa dia nandalo tamin'izany ny filohan'ny Repoblika, rariny loatra izy raha mitodika amin'ny ankizy ary ny ankizy mahay ny ankizy mendrika sy tokony omena an'izay no omena azy nefa indrindrindra koa ilay ankizy sahirana ny tena mahafinaritra ahy izao dia izao mahatsiaro ny ankizy sahirana ianareo rehetra ireo izao raha ny resakareo teo mahatsiaro ny ankizy sahirana mila mitodika amin'ireny isika satria be dia be izy ireny Be dia be àry ny tsy hitantsika akory izy ireny satria tsy ao amin'ny sehatry ny fianarana. Mbola nangona isika tamin'ny krizy izay nisy teto amin'ny firenena izao, taona maromaro lasa izay, dia misy tany amin'ny iray tapitrisa tany, un million, ny ankizy tsy tafiditra sekoly. Efa naverintsika any amin'ny sekoly ireny amin'izao fotoana izao. Ka dia. Mbola betsaka ny ezaka rankizy. Za ary ange mba te hanontany anareo, nareo sao metraka fantanina amin'ny amin'ny filoham-pirenena foana fa za zao mba te hanontany anareo hoe raha nareo moa zany zao no président ny repoblika de inona no nataonareo a mba hanatsarana an'ireo le tontolo iainan'ny ankizy, za tsy mbola miresaka hoe ankizy sahirana tsy sahirana fa ankizy tsotra zao fotsiny, inona no nataonareo? Ny anao zao dia efa fantatro hoe andao zany hanao hanao parc e, hein, hanao parc dia gratuit an, tsy andoavam-bola an, dia misy hilalaovana mahafinaritra be sy ohatran'izany, zany zao efa anaty fa inona inona? Mba misy soso-kevitrareo ve? Raha za manokana zao an, ohatra tsisy hoe ankizy sahirana sy ankizy tsy sahirana Fa fotsiny hoe mandeha eny izy a, dia ohatra hoe mety hoe maroto manodidina azy, mety hoe marary izy, dia mety ohatra soso-kevitra, afaka manao hopitaly anankiray ho an'ireny ankizy ireny, ho anay ankizy mihitsy, satria izay mbola kely, mbola farofy, dia afaka ohatra manao an'ireny hopitaly ireny natokana ho an'ny ankizy mihitsy, dia afaka mikarakara tsara an'azy, dia masitrana tsara an'azy satria. Rehefa tsy ho eo intsony ary izy dia iza no havintsika rahampitso. Misaotra tompoko, voaray izay. Humm, efa manao tsika fa za tsy hanao hoe hamaly an'izao tsika, voaray satria soso-kevitra tsara izay hanatsarana izay efa misy. Tsy manao soso-kevitra hafa ve? Amina manokana aloha an, misy le misy ny ankizy an tsy misakafo, dia ny anah zany mba tiako hoe hanampy an ry zareo mba hanome sakafo an ry zareo, tsy sakafo ratsy nefany akory an, fa sakafo izay maha sakafo izay mahavoky an ry zareo tsy taitain-kanina fa ohatra hoe vary, menaka, laoka, ohatrohatr'izany. Ya, ahaa, ahaa, tena misaotra anao mihitsy miteny an'izany an, Fa za zao te hiteny aminareo a, fa ankizy aman'hetsiny centaines de milliers maromaro a, isan'andro no omentsika sakafo ny atoandro any am-pianarana manerana an'i Madagasikara. Marina fa mety ho samy hafa ilay izy a! Ireny aloha izany a, efa sakafo efa efa misy sokajiny ilay sakafo a, mety misy koba ny any amin'ny sasany a, fa koba tsy hoe tsisy ininona fa efa koba efa mifangaro misy vitamine, misy tahaka an'izany ilay izy a, dia efa atao izay. Fa marina mihitsy fa mbola betsaka ny mbola tokony omena an'izay. Fa na izany na izany ary efa tena be dia be ny ezaka izay izay ataontsika amin'izay zavatra izay fa dia mahafinaritra ny eritreretantsika an'izy ireny. Mahafinaritra izay e! Betsaka ny sosokevitra raha ny fotoanantsika fito mianaka angambany dia tsy ho ampy a hifampilazantsika hoe inona no tokony atao président. Za koa te hiteny aminareo ankizy hoe zao no tokony ataonareo satria ny ankizy koa izany a mila mandray andraikitra. Eo amin'izay misy azy. Izaho moa noteneniko foana hoe adidinay ray aman-dreny, adidinay mpitondra fanjakana manome anareo ny zo izay tokony ho anareo. Izany ange voasoratra ao anatin'ny zon'ny ankizy ange izany e! Zo maromaro efa voalazantsika teo ohatra an'ilay hoe ny fahasalamana, ny fianarana, ny zo hilalao, ny zo haneho hevitra, amin'ny maha ankizy anareo. Ny anankiray izay ngeza be izay, mino aho fa tsy tsy tafiditra ao anatin'izany nareo, misy ankizy ange ka tsy manana akory ny hoe ka kara-pahaterahana, tsy hita tsy hita lisitra hozy tsika hoe aiza aiza no misy an-dry zareo ireo an, dia ireny rehetra rehetra ireny izany an, efa manao an'ireny tsika amin'izao fotoana izao. Efa ezaka be izany no atao. Ka hoy za hoe misy andraikitra izany izay any amin'ilay fiaraha-monina ihany koa satria ilay ray aman-dreny mihitsy no tsy manao an'izay adidy tokony ho atao izay. Na dia misy ara izany ny sampa-draharaham-panjakana manao an'izay, ilay ray aman-dreny mihitsy no tsy manao an'izay. Fa izay tiako ampitaina amintsika izany dia hoe ny ankizy manana andraikitra. Tsy azonareo eritreretana akory fa rehefa nareo izao no any an-tranonareo any no miteny hoe aa tokony hanadio kosa tsika e! tokony mba ho madio kosa tsika e! tokony hanasa tanana alohan'ny sakafo e! tokony hanao an'izao e! misy fiantraikany foana izany an! na any amin'ny ray aman-dreny na any amin'ny manodidina izany hoe nareo ankizy afaka mifanentana ihany koa eo amin'ny sehatra izay misy anareo. Teo izao nareo dia niteny tamiko hoe hay mahafinaritra ity prezida! dia izaho hoe io nge ka karakaraina isan'andro e! Karakaraina ny zaridaina, tondrahana ny zaridaina, amboarina amin'ny voninkazo sy ohatran'izany ka ohatran'izay koa ilay izy a! Mila tia fahadiovana, tia filaminana fa ny tena indrindra indrindra ny andraikitrareo aloha dia no tia fianarana an! satria any no tena fanovozana fahendrena amin'ny fiainana rehetra rehetra ka dia mirary aho ny soa sy ny tsara ho anareo ny Filoham-pirenena, ny ahomboy azy anareo eo amin'ny fianarana izay ataonareo aloha dia ny itombonareo fahendrena Isan'andro isan'andro ary dia mitodika manokana amin'ny namako ato aho, zanako ato aho, milaza hoe dia hijery manokana an'izany ny Filoham-pirenena satria heverina fa adidy tokony hataony ny mijery ny ankizy sembana rehetra rehetra, indrindra ireo sekoly izay efa misy azy ka dia mirary ny sosony tsara ho anareo ny Filoham-pirenena dia samia ho tahin'Andriamanitra dia mampamangy any amin'ny ray aman-dreninareo any an! Eny ary e! Misaotra Tompoko, tena Andriamanitra ataoko, ya!